Helo bawb, croeso i'm uh, sianel. Hedwi, dwi yn uh, brif dinas uh, Cymru. Efo... Uh, Elwyn. Elwyn. Iawn. Yeah. Uh, diolch yn fawr am fod efo fi uh, hedwi. Pleser. Yeah. Ydy... Uh, Cymraeg eich mam iaith? Uh, yndi, uh, uh, Cymraeg ydy fy iaith fi. Um, oes uh, genoch chi um, cyfleoedd uh, i siarad Cymraeg a bob dydd? Rhan fwyaf o'r amser, rydw i yn gallu siarad Cymraeg gyda uh, y Cymru sydd yn siarad. Um, Ond uh, yn aml iawn yn, yn yr ardal yma, rydyn ni yn, uh, yn arferol yn siarad Saesneg. Ond uh, rydw i'n hapus yn aml iawn i siarad Cymraeg uh, pan mae gennau siawns i siarad Cymraeg gyda uh, unrhyw un sydd yn siarad fy iaith fi. Oes gennych chi lawer o uh, gyffeithiol sy'n siarad Cymraeg? Um, mae ma uh, fy nheulu fi yn gyfan gwbl yn siarad Cymraeg. Oh. Uh, um, mae pawb yn teulu fi yn, yn siarad Cymraeg, felly rydw i wastad yn gallu siarad Cymraeg uh, gyda, gyda pawb o, o teulu fi'n hun. Prydain, well, uh, genoch chi uh, siarad uh, Saesneg neu uh, Gymraeg? Um, a, a fan? Wel, rydw, rydw, rydw yn arferol yn mwynhau gallu fy iaith fi'n hun, um, ond yn arferol mae o'n rhwyddach i siarad Saesneg gan bod pawb arall yn siarad Saesneg. Ah, yeah. Okay. Felly, um, ond mater o ddewis ydi o, mater o ddewis. Um, ond um, yn arferol, um, mi fyddai yn gallu siarad y ddwy iaith mm. um, pryd bynnag rydw i eisiau. Da chi uh, erioed wedi uh, breuddwydio uh, am uh, uh, yn, uh, uh, Gymraeg yn dod yn uh, iaith uh, fwyaf rifo yn Cymru. Mi fi asef i yn, yn hapus ofnadwy i, i uh, llawer mwy o bobl siarad Cymraeg os, os mae hynny yn bosib. Ond rydw i'n deall yn y byd newydd yma, a bod llawer uh, o bobl yn, yn um, hapusach i siarad um, iaith sydd um, mwy defnyddiol, er enghraifft, uh, Saesneg, mm. um, Eidaleg, Spaneg, neu uh, Cantonese, er enghraifft. yeah, yeah, okay, okay, uh, yeah. Felly, y ieithoedd sydd mwy arferol mm. uh, trwy'r trwy byd yn gyfan gwbl. Fel disgwyl uh, Cymraeg, uh, mae anodd iawn i mi uh, disgwyl Cymraeg uh, uh, in, in, in, in a day. O. Achos uh, mae ma, ma ychydig o bobl yma siarad Cymraeg ar y stryd? Um, yn arferol, um, fel, fel ddwedes i, mae rhan fwy o bobl yn siarad Saesneg uh, ond mm. uh, pan ydych chi'n gofyn i, i bobl uh, ydych chi yn gallu siarad Cymraeg, mm. yn aml iawn, da ni yn newid i Gymraeg, uh, os mae uh, y pobl yn, um, yn rhwyddach i siarad Cymraeg. Felly, um, mater fel arfer o ofyn um, uh, os mae pobl yn gallu siarad, a wedyn fedrai newid yn syth i ffwrdd o Saesneg i Gymraeg um, i, i, i ateb a, a, a mynd ymlaen gyda'r sgwrs. Da chi'n uh, poeni am um, dyfodol uh, iaith Cymraeg yn Cymru? Uh, pan roeddwn ni um, mwy ifanc, um, roedd pethau'n edrych uh, uh, yn, yn, yn anodd mm -hmm. i'r iaith, yeah. ond Gan bod llawer mwy o bobl yn gyrru eu plant i'r ysgol i ddysgu Cymraeg y dyddiau yma, mae'r iaith yn, mae'r iaith yn cael ei siarad llawer mwy aml. Yno, cyfrifiad 2021. Uh, mae 11% o bobl oh, yn, in, in, in y brifddinas a siarad Cymraeg. Wel, uh, na, beth o dwi'n dweud ydy um, bod, um, bod rhai o bobl sydd mm. yn gallu siarad Cymraeg um, uh, ddim uh, ddim, mor, uh, ddim digon cyfforddus i siarad uh, yeah, yr hen iaith. Felly mae ma, ma llawer yn dewis i siarad Saesneg yn lle Cymraeg. Mm. Felly... Awen. Yeah. Diolch yeah. am fod efo fi hedwi am, am y iaith Gymraeg. Wel, mae'r ma, ma, ma, ma uh, sefyllfa yma uh, wedi bod yn rhyfeddol i fi i gael rhywun o Hong Kong yn siarad Cymraeg, Cymraeg da iawn. Ah, na, na, na. Oh, yeah. Fel am gyda, a me, camolaeth. Wel, oh, camolaeth, ie. Yeah. Ond uh, uh, mae llaw, ma llawer o, o bobl, uh, mae llawer o bobl eraill yn deud bod nhw'n siarad uh, Cymraeg da, ond dydyn nhw ddim. Ond mae Sonny yn, yn siarad Cymraeg da iawn i gysidro bod o yn dal yn dysgu'r iaith. Yeah, Felly, yeah. Uh, rydw i'n hapus gyda'r uh, uh, y ffaith bod rydw i'n gallu deall syni uh, a'r cwestiynau mae'n gofyn a fedra wedyn rhoi atebion da iddo fo. Dwi'n Gobeithio hefyd, yn y dyfodol, mwy, mwy, mwy a mwy o bobl yn Cymru a dysgu Cymraeg, siarad Cymraeg. Wrth gwrs, wrth gwrs. Uh, dyna gobaith fi, dyna gobaith fi o hyd. Achos mae, mae, mae er mwyn, uh, os, os os dyda ni ddim yn, yn siarad um, ar iaith naturiol i gwlad ni'n hun, fydd y iaith yn marw allan. Felly, um, rydw i uh, yn uh, hapus ofnadwy i weld bod uh, llawer mwy o bobl yn enwedig ar ôl Covid mm. yn dechrau dysgu Cymraeg. Yeah, yeah. Um, enwedig yeah, yeah. achos oedd gan uh, llawer, o, llawer o bobl amser, uh, wrth gwrs pan oedd nhw adref, mm. i, uh, i, i, i dysgu rhywbeth am eu cefndir ac am yr, am yr iaith. Felly, uh, da ni, uh, da ni wedi symud ymlaen. A dyma un o'r um, un o'r pethau gorau uh, o ran yr iaith sydd wedi dod allan o'r ffaith bod ni wedi cael um, um, amser uh, anodd iawn o dan Covid. Yeah. Bob, uh, diolch o fawr am wylio. Uh, gobeithio, uh, da chi wedi uh, fwynhau y uh, fideo uh, hwn. Ynddo, ynddo, ynddo. uh, croeso i Gaerdydd. Ie, yeah, diolch o fawr, diolch o fawr.